E rua nā wiki a Shane Jones i tōna tūranga hei minita, engari ko tāna he whakatūpato ina kaiwhakahē i te karihinu i te moana, i te hao ika mō te hoko i te rangi tāhua, me te kari i ngā whenua te papa atawhai, hai tāna he panonitanga nui kai te haere. I kō ake nei, i noho tahi ai tō mātau karere a Tina Wickliffe ki a Shane Jones. He kōrero anō āna ki te hunga e noho ana ki Wharekahika i Te Tai Rāwhiti, te hunga e whakahē ana i āna mahere whakatū tauranga waka. Ka hikina te rāhui mō ngā mahi kimi hinu ki te takere mōna. Āe.
Te wāhanga e pā ana ki taua rāhui ka hikina. Otirā, ko te mea hei āta titiro māku, mā tātou pea, e maea rānei te hunga whakangao pūtea te hoki mai ai? Nā, ko te mahi hei whaiwhai māku he puta ki tō rātou aroaro ki Poihākena, ki ētahi wāhi kē atu, tē tōtō mai te hakamirimiri kia hoki mai ai rātou. Māku ki a tātou, nā wai rānei i teka, e taea tātou te kī mā te tikanga Māori 37 maero, kiromita, kei waho i te ākau roa i Taranaki mā te tikanga Māori e nanati i tētahi whanaketanga ki reira. Korou e whakaae. Pēwhea te hinu ki ngā whenua kei raro i te mana o Te Papa Atawhai. Ko tētahi wāhanga paiheneti o taua whenua ehara ko te whenua tūturu nō Te Papa Atawhai. Horakau i tino ōrite te matomato, te tapu rānei o te whenua ki ngā wāhi pēnei i a Ruapehu. Tōna tikanga i roto i te Tētahi wā tino poto rawa atu, ka whāwhātia, ka tātaringia, me aha taua whenua. Horakau tētahi aha i oti. Nā, koia tēnā te whenua e tirohia ana i a mātou. Kei te ahu pēhea te ao hiika Māori i tēnei wā? Tu e pouri ana ahau i tītaha te ohu kaimoana. Nā, horakau te ohu kaimoana i ū tonu ki te tāhuhu o te ture i hakatūngia ai rātou. Kīhai tērā ture i hakatūria kia pūremu ai a Te Ohu Kaimoana me te hunga kākāriki, rapu me pēhea rānei ngā pānga o te iwi Māori e nanati, e nātia ai ki roto i a Rangitahua. Nā, e hari ana ahau kua puta a Rangimārire, nā te mea tāku e Tā koe mātakitaki, kīhai tērā wahine i mōhio he aha pū te tāhuhu o te ture. Me wetewete, tēnā rōpū te ohukai moana kia kake tonu te painga o te iwi Māori rā roto i te whakamahinga o ngā taonga a Tangaroa. Ehara ko te rāhui i te katoa o ngā marae o Tangaroa tēnei te take tēnā rōpū i whakatūria ai. Ō aronga matua hei whakapakari i ngā rohenga Pēnā e ngahoro ana ō whenua ki roto i te i te ākau roa, i te moana me pēhea rānei, he kaupapa e tautokotia ai kia kaua rawa atu ō tātou whenua e ngahorohoro tonu i roto i te moana rā roto i ngā pokenga me ngā taimaha huarere Māku tētahi tauira, nē? He āwhina kei te haere ki, ā, mō ngā rori ki roto o te nōta, ā, ki roto ia i ahau, ā, o Te Tai Rāwhiti. Tēnā pea wētahi o ngā, ngā puriti, ka taea pea te, te whakatikatika. Engari, taku whakatūpato ki Te Tai Rāwhiti, ka tukua ki a koutou he 60 miriona tāra, hei Waihanga ki tētahi wahapū ki te rohe ki Hicks Bay, kātahi ka whakaparahakongia, e kore tēnei ringa ōku tuku pūtea e hoki anō ki tēnā rohe. Na te mahere mo te Taraipiunara o Waitangi. Ko te hunga e noho ana i runga i te Taraipiunara, horakau rātou e rite ana mo te mahi e tika ana kia whāia i tēnei wā. Tuarua, ko Hōhā mātou i te māmā kei te Taraipiunara te whakapuare i te kuaha, uru mai ai ētahi kerēme pōhouhou, pēnei me ngā korokē nei kei a Tauranga. Nā, me taku mātau, tēnā kerēme kei a Ngāi Te Rangi, e mōhio ana au, ēnā, ēnā tāngata katoa ko te nuinga o rātou kei te Pāti Māori, ka kore koutou e tukua ki te whakamahi i te Taraipiunara ki te hangahanga ā-tōrangapū i a mātou.